שם יחיד קודשא בריך הוא שכינתי', גיימיר אריין לערנען די צענטע שיעור אין די סעריע פון אורות הבעל שם טוב, גיימיר היינט לערנען אין די נושא פון נסיונות, גיימיר לערנען אפאר שטיקלעך בעל שם טוב, עס גייט אדרעסירן בעיקר פיר נושאים, ערשטע נושא איז פארוואס האט א מענטש נסיונות, וואס איז די תכלית פון א נסיון. צווייטע נושא, איז פארוואס האט א מענטש א נסיון נאכאמאל נאכאמאל אין די זעלבע נקודה אין די זעלבע נושא און ס'פילט ווי ס'ענדיגט זיך נישט און ער ווערט קיינמאל נישט פערטיג. די דריטע נקודה, איז פארוואס א מענטש ווען ער טרייט זיך צו נעמען אויף א געוויסע זאך אדער ווען מ'טרייט זיך צו נעמען סתם אזוי אין עבודת השם מיט א שחצ'ות מיט א פרישקייט, דעמאלטס פונקט פאנגט זיך אן גרויסע נסיונות און דעמאלטס פאנגט ער אן באקומען נסיונות. פארוואס ארבעט עס אזוי? פארוואס ווען א מענטש נעמט זיך אין די הענט אריין דעמאלטס באקומט ער נסיונות? און די פערדע נושא איז וויאזוי צו דיעלן חס ושלום ווען ס'געשעהט אז א מענטש פאלט דורך מיט א נסיון, יעדע מענטש פאלט דאך דורך מיט נסיונות, איין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא זאגט די פסוק ס'נישט דא קיין מענטש צדיק אויף די וועלט וואס האט נישט וואס האט נישט קיינמאל דורך געפאלן, סאו יעדע מענטש פאלט דורך מיט א נסיון, וויאזוי דארף מען דיעלן מיט דעם? און נאך אביסל, באט בעיקר די פיר פיר טאפיקס, סאו לאמיר אנפאנגען פון אנפאנג, פארוואס האט א מענטש נסיונות? פארוואס האב איך נסיונות פרעגט איינער? וואס איז די תכלית פון נסיונות? אויב וויל דער באשעפער איך זאל אים דינען, פארוואס שיקט ער מיך זאכן וואס ציעט אויף פארקערט, וואס מאכט איך זאל אים נישט וועלן דינען, וואס מאכט איך זאל וועלן טון די פארקערטע, פארוואס האט ער מיך באשאפן מיט אזא יצר הרע, פארוואס וויל ער, פארוואס געשעהט בכלל די מושג אז איך האב אזעלכע שטארקע נסיונות און בין אזוי שווער צו דינען דעם אייבערשטן. איז דא אויף דעם א מודי'גע דגל מחנה אפרים אין די הפטורה אויף פרשת כי סבוי, איך זאג באמת ס'לוינט זיך פאר יעדן איינעם אריינצוקוקן אין די דגל מחנה אפרים אינעווינדיג, ס'איז זייער א גרינגע לשון קודש, איז א הערליכע משל וואס ער ברענגט פון הייליגן בעל שם טוב, כ'וועל נישט זאגן די גאנצע משל דא, ווייל ס'וועט אויפנעמען די גאנצע שיעור, באט כ'וועל ארויס טרייען ארויסצוברענגען די שפיץ פון די משל. באט כ'זאג נאכאמאל, ס'לוינט זיך ממש צו לערנען אינעווענדיג די משל. וואס ער ברענגט ארויס דארט איז א לאנגע משל פון א קעניג מיט זיין גאנצע פאלק, מיט די גאנצע, מיט זיין, מיט די בן מלך, א גאנצע, א גאנצע משל, און ער ברענגט ארויס אז די תכלית פון די נסיון איז, צו פריוון דעם מענטש, אבוויעסלי צו וויסן וואס טוט זיך אינעם מענטשנ'ס הארץ, דער קעניג זאגט, איך האב געוואלט באמת דיך זען, איך האב געוואלט באמת דיך פילן, נישט סתם נעפאטיזם, נישט סתם כ'האב דיך ליב ווייל דו ביסט מיין קינד, נישט סתם ווייל ס'איז אט די געווענליכע אהבה, מ'וויל זייער שטארק ארויסברענגען די אהבה, און דער קעניג שיקט פאר איינעם א נסיון, און יענער שטייגט איבער און פייט דורך אלע מינע חומות, און אלע מינע מויערן, און אלע מינע פחדים, און אלע מינע שרעקעדיגע זאכן, אלץ נאר ווייל ער וויל צוקומען צום מלך. דעמאלטס ווייזט זיך ארויס די מורא'דיגע אהבה און דעמאלטס קען דער מלך באצאלן מיט א מיט א מיט א געוואלדיגע ס'קומט זיך אים לוינט זיך צו קוקן די מחנה פרייען די הייליגע קאמאנדע ברענגט נאך א מורא'דיגע א מורא'דיגע לשון אז דא נאך א נקודה יעדעס מאל פאר די אייבערשטער וויל פאר א מענטש קומט אן צו א מדריגה פאר א מענטש רוקט זיך ארויף א סטעפ פאר א מענטש באקומט נייע השגות אין עבודת השם א נייע טעם אין עבודת השם א נייע א נייע געשמאק נבואות השם, דארף ער קודם ווערן געטעסטעט, האט ער פארדעם א נסיון אין די נושא? זאגט די הייליגע קמא, און איך פארלערן די לשון, ס'איז א מורא'דיגע לעכטיגע לשון, זאגט ער, אך חבריא, מיינע ברידער מיינע פריינד, ועל כל מדריגה ומדריגה של קדושה שאיש הישראלי משיג, יעדע מדריגה און מדריגה פון קדושה וואס א איד, א אידישער מענטש איז משיג, יש מקודם נסיונות, האט ער פארדעם א נסיון, והיא על ידי קטנות והסתלקות החיות, ער ווערט ממש זיין קאפ ווערט קליינקעפיג, און און ס'גייט אים אוועק די אפעטיט, ער האט נישט קיין שום אפעטיט לגמרי, ונשאר כאבן דומם, ער בלייבט אזוי ווי א שטיין, א א שטיק שטיין, וצריך לחזק עצמו באמונה גדולה, מען דארף זיך מחזק זיין מיט א מורא'דיגע אמונה שמלא כל הארץ כבודו, אז אפילו אין די מצב איז אויך דא דער באשעפער, ויצפה לישועה בלב אמת עס זאל מצפה זיין און האפן ווען וועט שוין קומען די צייט ווען ער וועט קענען דינען דעם אייבערשטן מיט א פולע הארץ, ואז יאיר אור לב אור אלוקי דעמאלטס וועט דער אייבערשטער ארויפשיינען ווען בפה ספסופה ברגע אין איין סעקונדע קען זיך עס טוישן, אחי חזקי ואמצקי, מיינע ברידער, שטארק צו ענקערן, שוויצט דורך די נסיונות, טעם איר, דעמאלס וועט עס שפילן א טעם און ראי' כי טוב הווי, דעמאלס וועט איר זען ווי גוט דער באשעפער איז. וואס דער קאמאנדער ברענגט ארויס דא, און ער שרייבט עס אויף נאך א פלאץ, דאס איז אין אוצר החיים פרשת בהר, דף רש ני ז, און אויף נאך א פלאץ שרייבט עס דער קאמאנדער אין היכל הברכה, איז ער נאך מסביר מער, איז ער מסביר אז יעדע. א מדריגה אין עבודת השם וואס א מענטש וויל צוקומען דארף ער קודם ווערן געטעסטעד מיט די אפעסיט מדריגה אין גשמיות, סאו ווי ווייט א מענטש וויל גיין ארויף דארף ער קודם ווערן געטעסטעד אין די זעלבע וועג אראפ, פשט איז ווען דו זעסט א ריזיגע צדיק וואס איז אויסגעוואקסן א מורא'דיגע צדיק וועסטו פארשטיין אז דער מענטש האט געהאט נסיונות פון די. גרעסטע נסיונות, פון די טיפסטע נסיונות, ווייל אז נישט וואלט ער נישט געקענט אויסוואקסן אזוי גרויס, ווי טיפער און ווי וואסערע גרעבערע נסיונות און וואסערע שווערערע נסיונות א מענטש האט, אלץ מער קען ער ווערן, קען ער ארויפגיין העכער. שרייבט ווי אי אפשר עס איז נישט מעגליך אנצוקומען צו א מדריגה אין קדושה אלא אם כן ירד במבחן שכנגדו, ולפי גודל הנפילה והירידה, ווי גרויס און שטארק די נפילה און די ירידה איז, כך יעלה בתענוג זה בקדושה ווי עס אנהג על השם, אזוי האט ער נאכדעם קענען ארויפגיין מיט א תענוג דקדושה און האבן א ווי עס אנהג על השם און שפירן א טעם אין אידישקייט און ארויפגיין צו א מודיגע מדריגה פון די וואס די צדיקים האבן אז זיי לעבן ממש מיטן אייבערשטן, עס געשעהט נאר פון ווי שטערקער און ווי גרעבער די נסיון איז אלץ העכער און אויב מען שטייט ביי גייט מען ארויף, אזוי שרייבט דער קעמאנער אין היכל הברכה פרשת ויצא דף ק פ עמוד ב'. סאו זעהט מען פון דא צוויי זאכן, אז די נסיון איז געמאכט געווארן קודם צו טעסטן די מענטש, צו זעהן וואס טוט זיך אין זיין הארץ, וואס השי ת זאגט איך וויל זיין נאנט צו דיר, איך וויל זיין מיט דיר נאנט באמת, איך וויל זעהן אז נישט סתם דו טוסט עס מצות אנשים מלומדה סתם יעדן איינציגסטן טאג ווייל אזוי איז די רידעם, ווייל אזוי לויפט עס, ווייל מען שטייט אויף אינדערפרי, מען טוט אן תפילין, מען גייט און מען דאווענען, אה, לאמיר זיי מאכן נסיון, לאמיר זעהן ווי ס'קומט ארויס די הארא ווי דו זאגסט איך לייג אלעס אוועק ווייל יעצט דארף מען גיין לייגן תפילין, יעצט דארף מען גיין דאווענען, יעצט דארף מען זיך איינהאלטן וואס מ'דארף זיך איינהאלטן, און דו שטייסט ביי אין דיין נסיון, יא אוון דו עסט יעדן טאג סקושערס ווייל דו קומסט אהיים און דאס ליגט דיר אנגעגרייט אויפן טיש, אדער ווייל דו ביסט צוגעוואוינט צו דיין פלאץ ווי דו גייסט שוין קויפן און דארט איז דא כשר'ס יעדן טאג, עס דיך כשר'ס ווייל אזוי ראנט א באן, באט איינמאל ביסטו אויפן וועג און ס'מאכט זיך עפעס א נסיון און אז דאס איז א שאלה פון א קאפי פון א מעשה און דו שטייסט ביי א נסיון, דעמאלטס קומט ארויס דיין אהבה און מען זעט אז יעדעס מאל וואס דו טוסט עס, טוסטו עס טאקע פאר'ן אייבערשטן און טוסט עס מיט א ליבשאפט און טוסט עס פאר א ריזן. דאס איז א ריזן פארוואס א מענטש האט נסיונות, ארויסצוווייזן די אהבה, און די קאמאנע לייגט צו וואס ער ברענגט פון הייליגן בעל שם טוב אז יעדעס מאל וואס וואס מען דארף זיך ארויפרוקן א מדריגה, וואס א מענטש וואס דער באשעפער זאגט פאר א מענטש אקעי דו ביסט שוין רעדי צו גיין נעקסט סטעפ, דארף מען אים קודם טעסטן, און דעמאלטס טעסט מען אים מיט די טיפסטע זאך, און ווי טיפער מען טעסט אים, וואסערע גרעבערע זאכן מען טעסט אים, וואסערע גרעסערע נושאים ער שטייט ביי, אלץ העכער קען ער שטייגן. און, און, און, און ממילא פארענטפערט עס אויך אביסל פארוואס א מענטש פילט אזוי ווי, איך בין נישט אויף דעם אדער פארוואס, פארוואס, פארוואס האב איך נאך די נסיונות? פארוואס מוטש איך מיך נאך מיט אזעלכע גראבע זאכן? דו מוט, ס'איז נישט ווייל דו מוטשסט דיך מיט אזעלכע גראבע זאכן ווייל דארט ביסטו, ווייל דו ביסט א פארגרעבטער מענטש. ניין, פונקט פארקערט. דו דארפסט אנקומען צו אזא הויכע פלאץ, דארף מען דיך קודם טעסטן מיט אזעלכע גראבע נסיונות. צווייטע נקודה איז, א מענטש פרעגט אמאל פארוואס האב איך די זעלבע נסיון נאכאמאל און נאכאמאל אדער איך ווער קיינמאל נישט פערטיג ווען איך ענדיג מיט איין זאך האב איך גראד נאך א זאך און ס'ענדיגט זיך נישט ס'ענדיגט זיך נישט. ברענגט די הייליגע קדושת לוי אין פרשת שמות דברי המסכת ולפי זה ברענגט ער פון הייליגן בעל שם טוב ברענגט ער אויפן פסוק שטייט אין פסוק הי' נגעני על רמות יהא מ'זאגט עס ביי אין איינע פון די ימ זאגט מען עס הי' נגעני על רמות זאגט די הייליגער בעל שם טוב ברענגט אויף א משל, א משל פון א טאטע וואס לערנט אויס זיין קינד צו וואקן, יא, דער קינד לערנט זיך אויס צו וואקן, האלט ער א גוטע זאך, און ער ווארט, און דער קינד לערנט זיך אויס, ער וואקט איין סטעפ, צוויי סטעפס, וואס טוט דער טאטע? ער גיבט זיך א רוק אביסל צוריק נאך אביסל, ווייל ער וויל דער קינד זאל זיך וואקן נאך אפאר סטעפס, און ווען ער קומט אן דארט גיבט ער זיך נאך אביסל א רוק אוועק, אזוי כסדר האלט דער קינד לערנט זיך אויס בעסער און בעסער צו וואקן. זאגט די הייליגע קדושת לוי א ברענגט ער פון הייליגן בעל שם טוב על דרך זה השם יתברך נקרא קהל מסתתר, מען זאגט קהל מסתתר בשעת כעין דער באשעפער עס באהאלט זיך, וואס הייסט ער באהאלט זיך? ווען דער צדיק דינט דעם אייבערשטן א גאנצן צייט טראכט ער נע, איך האב נאכנישט געענדיגט, איך בין נאכנישט בשלימות, איך ווארט נאך א גאנצן צייט נסיונות, פארוואס איז דאס? אז א גאנצן צייט זאל ער קומען נענטער און נענטער און נענטער און נענטער, און אזוי רוקט זי זיך ארויף א גאנצן צייט, דורך דעם וואס מען האט נסיונות א גאנצן צייט, א מענטש פילט, פארוואס האב איך א גאנצן צייט, ס'ענדיגט זיך נישט, דאס איז נישט די ענדיגט זיך נישט, דו ביסט נישט סטאק אויף איין פלאץ, דו רוקסט דיך א גאנצן צייט ווייטער און ווייטער און נענטער, דאס הייסט נענטער און נענטער צום באשעפער, רוקסט דיך א גאנצע צייט ארויף און ארויף. זאגט ער, והיא אינה גייני עלמית, עלמית איז א לשון פון זיך באהאלטן, נעלם, ס'איז נעלם, אז דער באשעפער פירט אונז מיט א וועג וויאזוי ער איז א גאנצן צייט נעלם און א גאנצן צייט איז דא נסיונות, דאס איז געמאכט געווארן א גאנצן צייט זאל מען ווערן נענטער און נענטער צו אים. און אויף די נעקסטע זאך וואס די בעל ש ו וואס איז דא א מורא'דיגע מורא'דיגע בעל שם טוב וואס די רבי לעזער'ל קאמארנא ברענגט. סאו כ'וועל קודם נאך מאכן א שטיקל הקדמה. שטייט אין די גמרא שטייט אז אז אז מ'האט מ'האט געהארגעט די יצר הרע פון עבודה זרה. אין די צייט פון בית המקדש האט מען זיך צוזאם גענומען און האט מען געהארגעט די יצרי די עבודה זרה, מען האט געזען די יצרי די עבודה זרה, די יצר הרע פון עבודה זרה איז געווען אזוי גרויס האט מען גענומען און מען האט אים געהארגעט, היינטיגע צייטן קיינער פון אונז האט נישט קיין תאווה צו דינען עבודה זרה, דעמאלסדיגע צייטן איז געווען א מורא'דיגע תאווה, מלכים מיט כהנים גדולים, מיט אין בית המקדש, מען האט געדינט עבודה זרה אין גאנץ ארץ ישראל, נעבעך ס'איז געווען ממש די גרעסטע אידן אין כלל ישראל האבן געהאט א מורא'דיגע נסיון פון עבודה זרה, האט מען גענומען און מען האט געהארגעט די יצר הרע ועבודה זרה. שטייט אז מ'האט געוואלט הרג'נען די יצר הרע עריות אויך, מ'האט געוואלט הרג'נען די יצר הרע פון עריות, פון פון תאווה, האט מען געוואלט הרג'נען די יצר הרע. שטעלט די גמרא אז מ'האט איינגעשפארט די יצר הרע פון פון פון עריות, האט מען איינגעשפארט, און נעקסטן די פרי לע מצא בית האט מען נישט געטראפן קיין אייער אין גאנץ ירושלים. פארוואס? ווייל אויב ס'איז נישט געווען קיין תאווה, דעמאלטס האבן די טשיקעלעך נישט געמאכט קיין אייער, עס וואלט נישט, עס איז נישט די גאנצע בריאת העולם איז נישט אנגעגאנגען, אבער פארוואס? מען דארף האבן תאווה, עס זאל קענען אנגיין די וועלט, מען זאל קענען ווייטער גיין די וועלט. ס'איז זאגט די זאגט שטייט פון דעם, אדער פון בעל שם טוב אליינס, אדער פון תלמידי בעל שם טוב, איך געדענק נישט אויף אויסעווינדיג, שטייט אז די יצרי דעבורא האט מען איינגעשפארט למצוא בעיסה, פיוס איז א לשון פון דאווענען, פון בועשה, פון בעטן, מען האט נישט געטראפן קיין איין גוטע דאווענען אין גאנץ ירושלים, ווייל אויב ס'איז נישט דא די יצר הרע פון תאווה, אויב ס'איז נישט דא די צד שכנגד וואס מען קען זיך שלאגן מיט און ביישטיין די יצר הרע פון תאווה, קען מען נוצן נאכדעם די אהבה, די כח התאווה קען מען נאכדעם נוצן פאר קדושה, קען מען נאכדעם נוצן פאר הייליגקייט. און וויבאלד ס'ניט מ'האט איינגעשפארט די יצר הרע פון עריות, מ'האט מ'האט עס צוגעמאכט, ס'איז נישט געווען דא, האט מען נישט, אז נישט געווען קיינער וואס האט געקענט דאווענען מיט א אפן הארץ און דאווענען מיט ליבשאפט און דאווענען מיט א מיט מיט אינגאנצן מיטן גאנצן הארץ. און די לשון ברענגט אויך די די די הייליגע עטרת צבי אין זיין ספר סימן רב א סיי טוב שרייבט ער ווען ער דעסקרייבט א מענטש וואס דאווענט טרוקן און דאווענט אן עת להבה שרייבט ער מתפלל בלי עת להבות בלי יצר הרע, א מענטש וואס דאווענט אן א יצר הרע, דאווענט טרוקן. ווען א מענטש האט א יצר הרע, עס איז דא א פייט און עס טוט זיך, עס איז דא א שטיקל תאווה, און ער קען איבערקומען די תאווה, דעמאלטס קען מען, קען מען אנקומען צו נוצן די, די כח האהבה, די כח התאווה וואס די, וואס, וואס, וואס די יצר הרע שלעפט אויף איין זייט, און ווען מען שטייט עס ביי, קען מען עס נאכדעם נוצן פאר רחנית אויף א מורא'דיגע פארנעם. דאס איז אויך, מען זאגט אלעמאל אז אברהם אבינו האט געהאט צען נסיונות. וואס פשט איז אברהם אבינו געווען אברהם אבינו געווען די גרויסע צדיק די גרויסע ריזיגע אברהם אבינו און אים האט די באשעפער געטעסט די צען נסיונות ס'איז אביסל א ראנג וועג פון קוקן אויף עס די צען נסיונות האט געמאכט א אברהם אבינו די פאקט אז אברהם אבינו איז בייגעשטאנען צען נסיונות פאר דעם פאר דעם איז ער געווארן אברהם אבינו מיטן ביישטאנד די נסיונות מיט דעם וואס ער האט געהאט די ריזיגע נסיונות און ער איז בייגעשטאנען דאס האט אים געמאכט פאר אברהם אבינו. איז דא א מודיגע שטיקל וואס דער רבי לעזער'ל קאמאנער האט א ספר זקן ביתו אויף פרקי אבות, פון די ערשטע פרק אויף די זיבעטע משנה, אויף די ערשטע אופן וויאזוי ער מסביר די משנה ברענגט ער א מודיגע מודיגע בעל שם טוב, זאגט ער אזוי, שמעתי בשם רבינו אלוקי קדשי קדשים רבינו ישראל בעל שם טוב, איך געהערט פון בעל שם טוב א מודיגע ווארט, פעם אחת בא איש אחד רך בשנה, אמאל איז געקומען א יונגער מענטש פארן הייליגן בעל שם טוב, ושאל האט ער אים געפרעגט, רבינו, מה היא שיש לי צער גדול משמירת הברית, פארוואס מוטשע איך מיך אזוי מיט שמירת הברית זיך צו קענען האלטן הייליג, און איך בין זיך מסגף מיט סעיפים גדולים, מיט א מורא'דיגע תשובה פארן באשעפער, איך האב א שברון לב, איך בין אזוי צעבראכן פון דעם, און איך וויין בבכיות גדולות אז דער באשעפער זאל מיך העלפן איך זאל קענען האלטן ברית קודש שלי, איך זאל זיך קענען האלטן הייליג. איך בין אגאנצן צייט טוה איך תשובה בסעיפים גדולים און איך האב אגאנצן צייט נאך מער צער און נאך אלץ פאל איך דורך, נאך אלץ האב איך א מקרה לילה ווען איך קען נישט פארשטיין פארוואס איז דאס אז איך בין אזוי צובראכן און איך טוה אזוי תשובה און איך בין זיך אזוי מסגף און איך האב אזא שבר אין לב און איך וויין אזוי שטארק אויף דעם און נאך אלץ האב איך אזא מין ריזיגע נסיון. די פשט איז אז די קשיא איז אז די קשיא וואס אסאך מענטשן פרעגן אסאך מאל ווען איך נעם מיך אויף א נושא איך נעם מיך אויף א זאך איך וויל מיך נעמען די הענט אריין און פונקט דעמאלטס האלט איך אין איין דורכפאלן און איך ווער קיינמאל נישט פערטיג דעמאלטס באקום איך נאך די אלע נסיונות האט אים די בעל שם טוב געענטפערט מורא'דיגע ווערטער לפי שאת העושה כל כך תשובה שלימה באמת וויבאלד דו טוסט טאקע אזוי סאך תשובה שלימה מיט אזא מין אמת וועגן דעם, אויף דעם נושא, פאר דעם דייקא זענען זיך מתגבר די קליפות אויף דיך, פארוואס? ווייל זיי ווילן א חלק פון דיך, זיי ווילן, זיי לעבן פון די, פון די איין מאל וואס ער גייט דיך דורכפאלן, דורך פון דעם לעבן, פון דעם לעבן די קליפות. ממילא ווען דו נעמסט דיך אויף א נושא און דו ביסט דיך אזוי, דו טרייסט דיך אזוי מתאר צו זיין, ווילן זיי פון דיר אסאך חשוב'ער, זיי טרייען דיך דווקא צו צילן, סאו אוודאי אז אזוי קומט עס ווען מען נעמט זיך אויף א נושא, דערשרעק דיך נישט פון דעם, האב נישט מורא פון די פאקט אז דו ביסט דורכגעפאלן איינמאל ווען כ'האב מיך פונקט יעצט גענומען אויף די נושא. די זעלבע זאך איז מיט אסאך זאכן, א מענטש פאלט דורך אין א מוסר, א מענטש איז פארנאכלעסיגט אין א זאך און ער גייט זיך נעמען אזוי הענט אריין, פון היינט און ווייטער גיי איך יעדן טאג, און פלוצלינג מאכט זיך אים נסיונות, אוודאי פלוצלינג מאכט זיך די נסיונות, ווען דו נעמסט זיך אין די הענט אריין נעמט זיך יענער אויך אין די הענט אריין, נעמט זיך די צד שכנגד אויך אין די הענט אריין, טאר זיך נישט דערשרעקן פון דעם, און גיין ווייטער און זיך נישט וויסנדיג מאכן, פארן גראד און זיך האלטן און זיך שטארקן און פארשטיין אז דאס איז די פייט, מיט דעם טייטשט דער בעל שם טוב א מורא'דיגע ווארט, די גמרא זאגט. אז אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אויב זעסט א תלמיד חכם וואס איז דורכגעפאלן מיט א עבירה ביינאכט, אל תהרהר אחריו ביום, טראכט נישט פון דעם, טראכט נישט פון דעם אז בייטאג, בייטאג זאלסטו שוין נישט טראכטן פון דעם, פארוואס? ווייל אוודאי עשה תשובה, ער האט זיכער, ער האט זיכער תשובה געטון. טייטש די הייליגע בעל שם טוב מורה דגים, ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, זעסט א תלמיד חכם וואס איז דורכגעפאלן מיט א מיקרא ליין, ער איז דורכגעפאלן מיט א עבירה ביינאכט, אל תהרע רעך רבי יום, טראכט נישט אז ס'איז געשען ווייל ער האט געטראכט בייטאג, אדער ווייל ער איז דורכגעפאלן, וואס דען, נאר וואדע עשה תשובה, וואדע קומט עס וויבאלד ער האט תשובה געטון, און וויבאלד ער האט זיך יעצט גענומען מיט די הענט אריין און ער טוט מורא'דיג תשובה, פארדעם איז עס געשען אז ער איז דורכגעפאלן, ווייל מ'האט זיך פארלייגט אויף אים, באט בעצם בעצם איז ער א צדיק. פון דעם קען מען ארויס נעמען פון דעם בעל שם טוב א מורא'דיגע חיזוק אז אז אז אז ווען מען זעט א מענטש טראכט צו זיך און איז זיך אזוי מתגבר איך האב אזעלכע ריזיגע נסיונות פארוואס קומט עס צו מיר? ס'קומט דייקא פאר דעם ווייל דו ווילסט זיין גוט ווייל דו ווילסט דיך נעמען אין די הענט אריין און דו ווילסט ווי מען זאגט טרייען זיך צו צו ווערן בעסער פאר דעם האסטו אזעלכע ריזיגע נסיונות ווייל כל הגדול מחבירו זאגט די גמרא יצרו גדול המני ווער איז גרעסער פון זיין חבר האט א גרעסערע יצר הרע, פארוואס? ווייל אויב דו נעמסט דיך אין די הענט און די טרייסט זיך צו שטארקן, טרייט זיך אויך יענער צו שטארקן, וויאזוי האט איינער געזאגט, כ'דענק נישט, כ'מיין מ'זאגט עס נאך פון סאטמאר רב, וויי איז פאר א מענטש וואס האט שוין נישט קיין נסיונות, זייער ביטער פאר א מענטש וואס האט שוין נישט קיין נסיונות, אלעס איז שוין מסודר, ער זיצט שוין רואיג, ווי מ'זאגט, מ'האט שוין, יעדער האט שוין אויפגעגעבן דא, ווען ס'איז דא א פייט, דעמאלטס איז דא נסיונות. זאגט אונז דער בעל שם טוב, אבער וואס געשעהט? א מענטש גייט אריין און ער טרייט, ער פרובירט דורכצושטיין אלע נסיונות, און ער פרובירט צו גיין ווייטער און זיך צו האלטן שטארק, אבער מען פאלט דורך. עס געשעהט כסדר, כ'מיין צו זאגן ס'איז היבש א אפהיטן, באט עס געשעהט, אז מען שלאגט זיך אז דא א פייט, גייט א פאטש פאר א פאטש, אמאל געט מען א פאטש, אמאל כאפט מען א פאטש. זאגט דער הייליגער בעל שם טוב אזוי, עס איז דא א פסוק אל תאבד אחריך, וואס דא וואס ברענגען עס פון בעל שם טוב, אדער די עטרת צבי אין זיין ספר סימן רב א סיי טוב ברענגט עס פון זיך אליינס ער ברענגט עס נישט בשם דער בעל שם טוב, אבער היות עס איז דא וואס ברענגען עס פון בעל שם טוב וועל איך עס נאכזאגן דא, זאגט אזוי, די פסוק זאגט אל תאבד אחריך, זאגט די עטרת צבי, אם חס ושלום נלכד באיזה מעשה שלא יעשה, אויב חס ושלום א מענטש האט זיך אריינגעדרייט און ער האט געטון עפעס וואס מען טאר נישט טון, אל יהיה נסיג אחור בשביל זה, זאל ער זיך נישט צוריקציען קיין שום מינוט פאר דעם, אפצולאזן זיין קדושה. און צו טראכטן אז ער איז ווייניגער הייליג, אפצולאזן זיין לערנען, אפצולאזן זיין דרכו והליכו, די וועג וויאזוי ער פירט זיך מיט א ערליכקייט, מיט א מיט א מיט א פלייס אין עבודת השם, אויף דעם שטייט די פסוק אל תאבד אחריך, קוק נישט אויף צוריק, ביסט דורכגעפאלן די נסיון, פאר ווייטער, שטעל דיך נישט אפ אויף דעם, ווייל דאס איז וואס ער וויל, די דורכפאל איז נישט די דורכפאל אליינס, די דורכפאל איז אויב מען ווערט געטרעפט פון דעם. אויב מען לאזט זיך פון דעם, אויב מען נאכדעם דיסיידט מען טאקע שוין, זעהסטו איך בין דורכגעפאלן, ס'איז שוין גארנישט ווערד, אויב דו גייסט ווייטער, אויף ענגליש איז דא א ווארט, יו לאסט די בעטל, יו לאסט די בעטל באט יו דידנט לוז די וואר, האסט פארלוירן די פייט אבער האסט נישט פארלוירן די מלחמה, דאנט לוז די וואר, האסט פארלוירן די בעטל, האסט געכאפט א פראסק, ביסט דורכגעפאלן דיין נסיון, מאך זיכער, פארליר נישט די מלחמה, פאר ווייטער, אל תאבד אחריך, זאגט דער הייליגער בעל שם טוב, קוק נישט אויף צוריקצוועגס, און לאז דיך נישט פון די פאקט אז דו ביסט דורכגעפאלן. ס'איז א מורא'דיגע משל, טאהש'ער רבי זאגט נאך אסאך מאל פון זיין זיידע, א מורא'דיגע מורא'דיגע משל, זאגט ער אזוי, צוויי מענטשן, צוויי סאלדאטן פארן ארויס און גייען אויף א פייט, איין סאלדאט, און ביידע האבן געמאכט א מיסטעיק, איינער האט געכאפט א א קויל אין די פיס, און ער איז געווארן געטרעפט, און געכאפט א קויל אין די פיס, ער ווערט א וואונדעד וואריער. די צווייטער האט געמאכט א מיסטעיק און איז געווארן געטענה'ט אז ער האט זיך פלוסלינג ארום מיט די מיט די ענעמי מיט די פיינט שטייט פון אלע זייטן ער זעהט ער האטש קיין ברירה הייבט אויף א ווייסע פאן ער גיבט זיך אונטער דער וואס גיבט זיך אונטער האט געטון טריזען ער ער ער ער ער האט פארראטן די מדינה מיט זיין זיין זיין זיין זיין דן למאיסה א סאלדאט וואס גיבט זיך אונטער פאר די ענעמי איז א דן למאיסה זיין זיין פארטנער איז אים מחויב צו שיסן אן די ספאט האסט דיך אונטערגעגעבן ביסט דן למאיסה. די צווייטער האט אויך געמאכט א מיסטעיק, ער איז אויך געווארן געטרעפט און מען האט אים געשאסן אין די פיס, וואס קומט געשעהט מיט אים, ער קומט אהיים, וואונדעד וואריאר, ער באקומט א פענטשן פאר זיין גאנצן לעבן, ער איז א היראו פארעווער, א וועטעראן וואס האט געכאפט א קאל אין קריג. זאגט ער איך פארשטיי נישט, זאגט ער ביידע האבן געמאכט א מיסטעיק, זיי ביידע האבן שוין נישט געהאט קיין ברירה, ביידע האבן געפייט ביז די לעצטע מינוט, און, זאָגט ער, דאָס איז טאַקע דער חילוק, זאָגט ער, אין די נסיון פֿון, און ווען עס קומט צו פֿייטן יצר הרע, און ס'קומט צו דער לעצטער מינוט, האָסטו אויפֿגעגעבן? ווי לאַנג דו האָסט נישט אויפֿגעגעבן, אַפֿילו דו האָסט צעשאָסן געוואָרן די פֿיס, אַפֿילו ביסט דורכגעפֿאַלן פֿיל מיט מאָל, ביסטו אַ וואונדעד וואָריער, ביסטו אַ וואונדעד וועטעראַן, האָסט געכאַפּט פֿרעסק, האָסט געכאַפּט פֿון אַלע זײַטן, האָסטו געכאַפּט פּעטש, ביסטו אַ וואונדעד וועטעראַן. איז אפילו אפילו א מענטש פאלט דורך ביסטו נאך אלץ א וועטעראן אבער אויב אויב חס ושלום הייבסטו אויף די ווייסע פאן דעמאלטס אז מען געבט אויף אז מען איז זיך מייאש דעמאלטס האט זיך די מלחמה געענדיגט ווילאנג ס'איז נאך דא א מלחמה וועסטו וויסן אז ביסט גוט סאו ווען ס'קומט צו א מענטש טראכט אזוי ווען א מענטש קומט טראכט וועגן נסיונות און מען ווערט אזוי מען ווערט אזוי מייאש מען ווערט אזוי צובראכן יעדעס מאל מען האט א נסיון מען ווערט אזוי ס'טוט אזוי שטארק וויי מען האט נישט קיין כח מען פארלירט איז מ'דארף אביסל טשעינדשן פערספעקטיוו אויף דעם. איז ער האב איך אמאל געהערט א משל אז ס'קומט אן א פלאמבער קומט אן צו זיין דזשאב און ער טרעפט א גאנצע צובראכענע סוער און ס'איז פול מיט סועדזש און ס'איז געפערליך ממש צובראכן צושאסן מ'דארף איבערמאכן די גאנצע סוער סיסטעם. דעמאלטס פריידט ער זיך מורא'דיג שטארק פארוואס? האט דא דא א גוטע צובראכענע סוער, מ'דארף דא א באנטש ארבעט, ער גייט אריינלייגן דא א באנטש ארבעט און ער גייט מאכן א באנטש געלט. יא, ס'איז א גוטע אפערטוניטי, אויב ס'איז אויב ס'איז גוט צובראכן, דעמאלטס מיינט אז דא איז דא א גוטע אפערטוניטי צו מאכן געלט. די זעלבע זאך ווען מ'באקומט א נסיון, א גראבע נסיון, דארף מען עס אנקוקן ווי א אפערטוניטי, נסיון איז די לשון פון זיך הייבן, פון פון פון פון סטרא יחא נס להתנוסס, א נסיון, מ'הייבט זיך, און ווען מ'באקומט א א גראבן גוטע נסיון אדער א אדער א מודיגע שוועריקייט איז עס א מודיגע אפערטוניטי פאר א מענטש דא א צובראכענע זאך וואס מ'קען דא גוט פיקסן, מ'קען דא גוט מאכן געלט, אויב שטיי איך ביי, גיי איך ביישטיין די נסיון, דעמאלטס גיי איך מורא'דיג מוהדיג קענען ארויסקעשן, און ווי גרעסער די נסיון איז, אלץ מער גיי איך קענען ארויסקעשן. ווייל וואס איז, וואס געשעהט ווען א מענטש שטייט ביי די נסיון? די גאנצע תאווה וואס ער וואלט ווען געדארפט האבן פון דורכפאלן די נסיון, די גאנצע פלעזשור, די גאנצע געלט וואס ער וואלט געדארפט מאכן, די גאנצע שפע וואס ער רעדט זיך איין אז ער גייט כאפן דארט ביי די, ביים דורכפאלן, די גאנצע זאך ווערט נסהפך אל הקדושה, באקומט די זעלבע טעם אין שבת, זעלבע טעם אין היטן תורה און מצוות, די זעלבע טעם אין אידישקייט, די זעלבע געשמאק אין לעבן באקומט ער אויב ער פארשטייט ביידע נושאים, ממילא איז א מודיק אפערטונעטי. ס'איז דא אין די בעל התניא און די מאמרי האדמור הזקן ברענגט אז די נסיונות אליינס, ווען א מענטש האט נסיונות, ווען ער טרייט זיך אפצורייסן פון עפעס א געוואוינהייט וואס ער האט דורכגעפאלן, ער געהאט א שלעכטע געוואוינהייט און ער טרייט זיך אפצורייסן דערפון, און א מענטש האט נסיון, ער זאגט אז דאס איז די יסורים הממרקן עוונה, שטייט דאך אין די גמרא אז יסורים נעמט אוועק פון א עבירה, סאו פשט אז אויב א מענטש איז געווען א זיך איינגעוואוינט אין א עבירה און יעצט טרייט ער זיך צו אפגעוויינען, עס איז אים מורא'דיגע יסורים זיך צו אפגעוויינען פון די עבירה, ער מוטשעט זיך געפערליך, זיי האט געפערליכע נסיונות, מיט די פאקט אליינס אז ער האט נסיונות איז אים עס אזוי שווער זיך אפצוגעוויינען פון די עבירה, דאס אליינס מאכט אז מען מארקט אין עוונותיו אז מען איז א מוחל על אן עבירות. און איך ענדיג מיט דעם, די אבד רב האט געזאגט, די אבד רב האט געזאגט אזוי, אויף יעדן נסיון וואס איך בין אריבער דאנק איך דעם אייבערשטן, און איך וואלט אין מיין לעבן עס נישט אויפגעטוישט, איך וואלט עס אין מיין לעבן נישט אויפגעגעבן. עס איז א טשעמפיאן, עס איז א בעדזש, א מענטש דרייט זיך ארום אזוי ווי א סאלדזשער, ער האט א באנטש בעדזשעס, פאר יעדן, פאר יעדן מלחמה וואס ער האט מיטגעמאכט, פאר יעדע בעטל וואס ער האט מיטגעמאכט באקומט ער א בעדזש, די זעלבע זאך יעדע נסיון וואס א מענטש איז בייגעשטאנען באקומט ער א בעדזש, אבער מען דארף מתפלל זיין אז מען זאל נישט האבן נאך נסיונות, ווייל מען איז מתפלל יעדן טאג אל תביא עינינו לידי נסיון, א מענטש קען זיך קיינמאל נישט טראסטן, באשעפער זאל אונז